ke dula mošate um ke ngwana wa botshela ka gae um mma wa ka ke stela mokwatlo yena o tswa le balfonot o tswa ke mozulu o tswa le kgole so papa wa ka um ke motebele o tswa le gona mo local mo then ke ntate mokwatlo o tšwa le mošate then ba goletše maruteng ba ba mo tsebang ba mtseba ka lebitso la mpagane thobela ke ke kana florence ke tšwa masetlhaneng ke ngwana wa bo seven ka gae batswadi ba ka mama wa ka ke stefina ke kana papa ka ke samuel ke kana so ke leboga le batswadi ba ka e ba kgonne go ngodiša ba motlha ke le mosadi ke kgona go nyalwa ga mokwatlo Eh, nna le mosadi o eh, mmakoma florence ke kana eh, re tlhakane sekolong sekolong mo le goreng be re sa tsene botlhe because of nna nke re bentši ke no rata o yo phopholetša ko dikolong kwane ee ge dikolo e le nako tšela tša ba re di- eh, ke di-break ke di-after school be ke no rata o no yo phopholetša because of a ke re be ke sene person be ke nyaka person by then so at least eh, Eh, person e ke e humaneng yona nako ela e le yona nako ela at that present ka khumana le gore person ya gona ke person e le goreng re tshwarelane up until date le today ke sana le yena re tlhakane ka 2004 till now re sa le botlhe so makoma florence ke kana ke mosadi aka ke a mo rata and ke wisha gore nka ba le yena

Bebon, because of ge re re one ge ke re one yena le yena a re one e sa boela mo nambeng e la fase so no ge ke re one a re two then re tlhakantšha le three re tlo ba ra re four ra re six ra seven ra re apara until re ya ko ten ke tše re lo reng ra di dia nna le yena then ke bona o ka re nna le yena re tlo ba ra fitlha ko bo ma hundred if modimo re babaletše re ka ba ra fitlha mo ba thousand nna be ke no ba lesogana le lebotsana bo seno re o ka nong gana boleta ga botsebotse e re ba gone jala ke re tokgoletše fele be no be ke no ba motho le goreng ke a no kgatlhiša ka tlhago go mpona bo tlo no bona motho le goreng o ka nna le yena e ka ba motho wa gago because of a ke re eh, yona nako ela be re sene di-decision kore decision bo o sa rate motho go ya le ka tebelelo ya gago gore o lebeletse motho gore o ka ba le future le yena bo o lebelela tebelelo ya moaparo wa motho boclean ba motho e se o lebelele gore ka bošiwo um eh, le ka ba le se e le gore le ka ba le sona le ka ba la ba le bana la ba le motse wa diegeng be re lebelela tebelelo ya le ka yona nako ela so go bile bothatanyana cause of ke boa boile nyana gabedi ga raro ko yena o bontšha ra se motho o le goreng ba ithatela dilo fele then mara ka gore le nna ke a te tseba gore mo mosading ge be ke ile yona nako ela be ke sa boe fela ke gopola ke le ntho e sekolong madikana ke thoma ke tlhakana le yena monna o yena ba le botse e le motho e leng gore o botse mara wa tsa keng ke ke bona gore e ke a mo rata mara nkile wa bona go no dumela motho same time easy wa tsa o tlo thoma wa lebelela fase wa ngwaya ngwaya fase o sa tseye pele le morago mara a seno sepele wa thoma wa itshola gore mara o tla boya a go se be le bothata e tse a o tula tsela monna godimo o ya fase godimo wa boya boya wa boya boya ntše ke nnela ke mo jikajika a tšatši le leng ka sebinda ka rago ka mokgola o buletseng taba di kana mokgoo le nna ke a shwa ka ikepela go le kgwedi be e ka tšea ka mokgwa e le gore ba boyaboya ka ona o ntšha gore ba le serious le nna ke rata mara ke re mara ah, monna o tlantea setlaela gore nkile wa bona o sa dumele easy so ee mara e ntšea a seno sepela wa thoma wa itshola gore o tla boya le wena ntse o rata o bona gore mola ona ke a rata ee yo a wa ba le botse shamo le black beauty ee ba le botse and then a le clean ee ka ra le black beauty le ee a leeto la rena le le bile ka gone go fitlhela le mo loreng e ke humana motoro motoro ke ona o nyakileng go nsenyetša um relationship ka gore be ke se tlo ke sa ba le taba le gore ke boa neng and o tsebe gore ke lelo tse e le goreng basadi ba di loela gantši mm, ge e le gore be swantse ke boe ka ten o'clock ka gae ga ke sa šia ko ke leng gona kere ee from 2011 ga ke sa šia ke no starta mmotoro ka two o'clock ka tepoela gae then ge mosadi a nagana o a nagana gore okay monno o kgane nako e kakakakaba tše nako e kakakaka le ona kewe

ke tšona tše dilo tše e le goreng be di re tšeela nako mo basading gona be e se taba gore be ke le gona too much basadi be ke no ba ke ke ba rata ge ke ba bona e seng gore nna ke ba late ke ba approach because of be ntse ke tseba gore ga go ne nto e le goreng be nka ba fa yona o ya le ka level yaka ya ya mmereko e bona so a ke ra gore batho ba e le goreng ba bereka botse ba kitimele basading basadi ba endapa ba ba ba ba tšea level ya gago ya ya ya ya ya mmereko wa gago ba e edita e ba fase o palela kudi ya ntong o lengwe e le goreng o phala le ke ba motho wa fase o le goreng o e, o bona wena mmona o ka re o bereka mmereko mosempolo o dia ntho e le goreng ya o phala so ke ntho e le goreng nna ile ka e lemoga gale nda ke e lemoša ke producer yaka sylvester re ee lesogana o lebelele ntwa mokhutlong so motho o lebelele motho o motere le dinaledi o ka di lebelela ke dinaledi tše dintšhi tše di botse mare wena lebelela naledi e tere kgetha naledi e tee e le goreng ya o phadimela so nna motho wa mphadimetseng ebile mmakoma and a mphadimela tše dintšhi tše ke rutile ke ena tše dintši tše e le goreng tše beng ka se be le tšona today ke bile le tšona because of yena ee go ba le motse ee sleep up and place go tloga ka gae mo e le goreng wa tseba gore o no tsoga ba yapeile wa ja wa tlhapa efe sesepa sa gago ga o na so o tšea sesepa sa motho if ga o ne colgate o tšea colgate ya motho go bile bima mo go nna marang ka taba ya gore mosadi bentse a na le phišagalelo ya gore monno ke monyaka a belega gage a kgone go yagela bana ba gage ga bona a thome lapa ke ena a mphušitšeng too much because of forogo mollo mongwe a ke tsoga nako e ke thoma montšhetša after go montšhetša forogo mollo mongwe ke tsoga ba nšupa re gane ka gore o rile o nyaka stanos humane jale be e le question e le gore beng gapeletša gore swantše le nna ke goge ke seke ka goga maoto ee, e ke tsoga ke no tseba gore okay go ne le ntho e leng ye nngwe e le goreng ke a ikolota swantše ke di a wanke re la tseba gore relationship ye nngwe le nngwe e ba le di-upsetted down so yona awa mengwaga yona e la ka moka re iphušitše ntše re iphuša re wa re tsoga awa dilo di ba ja ba right ra ba ra ba le motse wa rena awa le modimo a kgona gore blessa ka maswagana a mabedi Yo gape mengwaga e re e dutšeng wa 18 years ka moka go thoma 2004 go fihla tšhudi e 2022 so ke ko re a tsebana gone bjala o sane o ka reng a tsebo mongwe re tsebana le magola a rena ntho go le nngwe ko re awa

lenyalo a se tšhelete kore ke rile ke lebeletše ge re decide o dia yona that wedding re ke ke nyako di ke nyake boja mosadi okay ke re ke ke nyaka re die traditional wedding be go sene le five bopo ka bankeng ke sa tsebeng ge yena ba ne le yona mara nna be ke sene next then ke moo e le goreng ba re modimo wa bereka modimo o bereka lelo tša gage ka nako tša gage a re planiša a re diela diplane go fitlha moo e le goreng rena re bona o ka re eh, re kgonne ka modimo

ye e le goreng batho ba bangwe tla ba tlile o e lebelela gore okay tha gore nyako go bona le so tlabe nto o e se di ke nna tlabe e dile ke modimo ba bangwe tlabe ba tlile o tlo discouragea ba re nyako bona flopa o fitlha kwa ke ka mokgwa e le gore modimo tla ba nyakile dilo jaaka di be ka gona ga go sa ne motho o mongwe e le goreng o tlo jaja a re ne mano wa e be go sa be so wa e be go sa be so lenyalo ke lebeletse gore ke la modimo fela ke yena modimo wa lediang cause of nna ke le thomile ke sene sente and le wena go le motho se ka emela gore o be le sente gore o dia selo because of o tlo end up ise o di selo ya when it comes to eh, go roka eh, e re be le gore batho ba ke batho ba e le goreng ke berekile le bona before ke a ba tseba gore ke di-stering ke a tseba gore eh, go ya le ka level e e le goreng batho ba ntebelela ka yona batho ba a ke ba afford by now but because of e le batho ba ka then ke kgonne go afforda and ke ba tseba gore ba dia quality ya go tloga neng batho ba since ke bereka le bona from 2006 2007 ba sa trya bophelo but by 2008 bešetse ba le perfect e le gore ba ba kgone go ba hira bo dimpumalanga ba bangwe ba ile digauteng ba ile go thutela tsona jacki then nna ke ba komotše gape ge ba boa digauteng mo e le goreng ke bile le di-discarate tše dintši tša ba roka se tšee batho ba o tura so mara go o tšea batho o tšea ga o sa lebelela o tura o lebelela quality because of nna bo nka no tšea motho o mongwe le o mongwe ka humana le o no nteetse madlafudlafu because of ke a tseba quality batho ba ke berekile le bona before bentse ke ya di-fashion show le bo tsoza bentse ke ya di-video shoot le bo eh, sylvester so ke a tseba quality tša bona le di-angle tša bona le di-qualities tša di-camera tše ba di berekišang motho o le reng o berekiša camera tše plus minus four five six ka letšatši nka se no tšea motho wa camera e tee ke tlo bona o ka re agane shoote e le gore yena o bona shooter so bo producer e kgolo re ya dicamera fo ya dicamera e kitima mo matlhong a gago ye nngwe šile e kitima ka kwa morago ka kwa then eo ke yona e le goreng ke yona yang kgotsofatsa bele swantse o die ntho e le goreng ya go kgotsofatsa and e se o lebelele price go no tshwana le o nyaka seeta o nyaka seeta ba re ke 2000 a o ra gore ka gore a o ne 2000 wa se tlogela wa tšea seeta sa ka fase kokotletša tšhelete ela o fitlha e fitlha mo 2000 o tšee seeta se wena o se ratago rata tane o tlo tšeela gore batho ba tlo re wena o yapere seeta se seswa re lebelele ka o apara seeta se seswa re lebelela ka o apara seeta se wena o se nyakang o kgotsofatše wena before o kgotsofatša batho yo mo tabeng ya ntho e ntse re prepara for mo traditional wedding ya rena yo ye e leng gore wa sa ye ntšhi ke ntšhitšeng go feta ke mo tabeng ya di-outfit ibo shema ke berekile shem gore ke be ke bone ebile di ile ka gae ee ke yona e leng gore eish e nkišitše godimo lefase okay ke no wiša o bona batho ka moka ku destroy di fihlile ka nako then le di-photographer di fihlile ka nako le deco e dilwe ka nako ee then mo mosading wa ka mosadi wa ka ke a mo tseba gore o botse ka metlha nka se re ke tlo mo makalela tšatši leo because of ke a mo tseba gore o botse every day ke mmona e a le botse hmm, then ke no wiša re modimo a bja letsogo le weather e be gabotse mara if weather se e be gabotse se ra gore ke ka mokgwa modimo tla ba dile lelo jae ka gona re tlo no tswelang pele ntse re moleboga re re modimo wa halalela yo ka tšatši la saturday ke wiša o ka re wa sakeng mo deco kore e be wow ka gobane twa mathomo ke deco

ke bona ba le gore mang ke mennokeng and a ke ba lebogiše gore ba bereka gore ba diang batho ba ke ba lebogang ke leboga batho ba e le goreng ga ba bereke ba e le goreng be ba le busy e le bona ba supportang yona that thing ya ka gore e diege ba wisha ba mfounela ka metlha ba re thabo se ka wara nto e tlo diega as long wena o e preparile o bo e nyaka e ba ka mokgwa o e nyakang e ba ka gona

ba ga ke kana tšatše okay ke ba leboga too much le bona e ba thibetše mpša tša bona fele de sa re lome re kgona go tsena ka kwa ga ke kana re o tšea mosadi re mo iša ga mokwatlo re mo iša mo sefaneng sa maatla jwale ke sa maatla sa ke kana jwale re mo change mo sefaneng se sentšhi then re mo iša mo sefaneng se se elected fele one se se e le goreng se se se se a se too much mm, yena ke yena a tla se diang gore se be too much ke nyaka o ke just fane se mosadi wa ka o yo ke rata go leboga family ya mokwatlo le ya kekana yo ba bile supportive kore once ke thoma ke bolela gore ke nyako o dia ntho e so ba thoma ko gore ba nsapota ka ntho nngwe le nngwe batswadi ba ka ba ga mokwatlo le bona ko gore ba tlhakantšha ditlhogo ba bona gore ntho nngwe le nngwe e ba righte le boragadi le borangwane le boramogolo ka moka bona ke rata go ba leboga yo e nke be re le ba babedi so fela so ka ntle le batswadi le bo rakgadi le bo ramogolo le bo rangwane nke be re se mo re leng gona le ka matla a modimo so le ka familing ya ke kana ya ka gae ke rata go leboga batswadi ba ka le bo ausi a ka le bo abuti a ka le diskhwisa tša ka yoo le bona wa tsa ke a ba leboga a ke tsebo gore ke tla ba leboga jwang ke gore ke ba leboga o ba leboga gore ntho nngwe le nngwe e kgonagetše ka baka la bona ke a leboga family ya mokgwatlo le family ya ke kare e nkebe se ka lena nkebe ke semo ke leng gona today